Le, tun ṭumah chuan Assam Rifle in an chhuahsan tak Lamual ram hman dan tur chungchangah kan party lian Congress leh mnf te Advisory Committee aṭangin an inhnuk dawk a, chumi nih rual chuan CESJ kan tih Centre for Environment and Social Justice pi vanram chhuang i leh a pawl te ti ta ila ṭawngmawi lo ni lo tur a ngai ila chungte chu an han inhnuk dawk a. mnf hi an inhnuk dawk hmasa ber a, kan video kan chhun zawm hmain an inhnuh dawh chhan Pu Duama thusawi an lak kawih an kan ti dawn nge an ngaih huat a chu han en ho phawt teh ang. Chung chuan mahniah khan Joint Civil Society te huaihotin duhloh entirna te kha an awm a, khatah khan an hming chu sawi lo ta ila, CESJ, IO a thusawitu khan kan tha lai te. hmel a lang lo kha kan thalaite dem zawng deuh khanin thu a han sawi a, kan thalaite kan tih ah Gen Z kan tih ho hian tul an ti lo a ni kha thil kha hna te an duh a, development an duh a, an zin a, mi ram kawng that zia te, mi ram ina infrastructure an neih that zia te an hmu vek tawh kan thalaite an rual awt. Chumi atana awlsamna min petu dan a ni tih hi an hria. Kan thalai ten kal ve duh lo a ni mai ni, lo dem ngawt tur a ni lo. Tiin Mizoram First President khan Article three seventy one ziah hian kan lo innghat palh ang e, hei sorkar laipui hian a duh duh hunah a ti danglam thei a tia, hei thu dik tak a ni. India sorkar hian majority an nih phawt chuan Constitution an amend thiang a, three seventy Jammu and Kashmir Special Provision pawh an paih daih mai kha. Chuvang chuan heng hi tuna kan himna chi nga ka sawi ate kha a ti danglam thei tu chu Central Sorkar a ni. Tin, hei kan vai danna dan kan han tihte pawh hi reasonable restriction a awm tawka hman tura min pek a ni. A pawng a puiin hmang ila min paih daih sak thei a ni. Chuvang chuan a Central Nawk zawng leh Do zawng ringawt a Thil sawi sawi te pawh hi a tha lo va i, tunah hian kan tana chep tur khawp hian engmah an rawn ti pawh a ni chuang lo va. Khami ania vang khan thliar kar rilru te tak te mai pu a, hetia eng emaw hle ka kan in sawi thai a, Central khaw sual ta em em a, min rawn assimilate chak luah luah ang zawng te a kan ti chiam chiam hi a dik lo va. Heng himna kan neih te hi mawi hnai takin hmang ila. Mahnia pawh vai kan hnawt chhuak dawn ka tia, Prime Minister ka hrilh a, Home Minister ka hrilh a, kan Governor ka hrilh a, a tha lawm an ti mai. Tha kha ni mai lawm, an tam lutuk tawh kan hnawt chhuak dawn ka tia, ka hrilh lawk chu nia ka tia, Home Secretary pawh ka hrilh a ni, DIB pawh ka hrilh a ni, chuan National Security Advisor pawh ka hrilh a ni. Harsa na kan nei lo. Chu chu thil awmzia hi a nih zawk tak avangin hengah hianin eeh khatia paisak theih kan ni tih an rawn sawi zauh kha thudik a ni a. Chuvang chuan kan neih ang hi. Hlut ila, a nihna ang tur hian hmang ila, central mit timim zawng leh a an paih chak awm zawk zawk zawng te hian ti lem lo ila, hek tu te hi kan ngah a, a vai natna dan an neih tak hi pail hun tawh tih te hian a kawng zawh ta luai luai mai se India ram zirlai te hianin a khirh khawp ang. Chuvang chuanin hetia awm hle hle hi a tha ber a, a provoke zawng, a cho zawng, a buaina siam zawng rilru hi kan put loh a tha a. Dik chiah chuan infrastructure ah hian India ramah a hniam ber kan ni. Engvang nge kan nih tih chuan kum sawmhnih kan buai miau va. Ka mi chung khan mite an lo kal sauh sauh a engmah kan ti ve thei lo a. Sikul, education, ah kan tlak hniam pha em em a, a sikul te chu a kal thei em tia Champhai te pawh CM High School a han kal hram hram a. Mnf hovin an rawn hal mai ni. Chuvang chuan kum sawmhnih chung khanin lehkha pawh kan zir tha thei lo. Tunah rambuai a lo reh tawh a, chak takin mite hnung a awm hian in um ve tak tak te'n in leh pel teh ang tih rilru puiin hma kan la a ni a. Chuvang chuan hemi kawngah hianin kan ram tana tha lo tur leh hlauhawm tur chu zpm party leh a sorkarna cheltute an ti hauh lo ang tih hi i ring ngam ang u. Kan tan a tha lo tur a nih phawt chuan kan inhrilh ang. Dikchen ram tanin engzat nge kan lo pen tawh? Eng eng nge sacrifice kan lo siam tawh kan ram tan hian? Helaia thil huaihauptute hian kan ram tan hian eng sacrifice nge an siam ve tawh le? An kutah nge kan ram hi him a, kan rin kan hotute kutah hian? Kan ram tan chuan engpawh chan ngam te, thin tawh te kan ni, keini hi. Chuvang chuan kan tan a pawi tur hi. Kan hotu ten an ti hauh lo vang tih ring ila. Ten, kum nga chhung Mizoram-a rorel turin Pathian leh mipui ten min dah a ni. Rorel hi chu kan hna a ni. Tha kan ti angin ro kan rel ve ang. Relpui vak kan ngai lo. Party dang rorel ah te, NGO rorel ah te kan inrawlh ve ngai reng reng lo kei ni pawh. An mahni hma khua a nia, an mahni par viau a nia, kan va inrawlh lo. Chuvang chuan mipuiin rorel turin min thlangtling a, rorel lai mla sawmhnih pasarih ten mipui ai kan awh a, chu miten tha kan tih hi chu kan ti dawn a ni mai a ni. Lo sawi lo sawi tur a awm lo helai hianin. Tin, kan ram tan a tha hi chuan tanrual hram hram a tha. Kan ram tan a tha tur thlengah kan han kheuh, kan han khevah a sawi chhiat dan ringawt mai, engkim mai a ngaihtuah vek ringawt mai hi chu a pawi ka ti a. Kan ram tan a nih hi chuan tanrual theih chinte pawh kan nei tur a ni a. Hetia keimahni leh keimahni kan inbeih kan inbeih chuan kan chak thei ngai lovang, kan zahawm ngai lovang tih hi kan hriat a ngai a ni. Pathian hlau si lo, hlauh tur dang a em em mai nih reng hi a tha lo va, hlauh tur chu pakhat chauh a awm, chu chu Pathian a ni. Pathian hi kan party leh kan sorkar in kan hlauh chhung chuan kan kal sual ngai lovang ka lawm e.
Awle, kan en ho zo ta a, kha video kha September ni sawmhnih pahnih, sanghnih sawmhnih panga a zpm chhung inkhawm a pu duhawm a sawi a ni a. Tichuan, mnf hianin November ni sawm pakhat sanghnih sawmhnih panga a press release an rawn siam a, a thla hnih dawn hnuah a nih chu. Rorelpui kan ngai lo an tih avangin Advisory Committee-ah kan tel lo, mnf Treasurer Pu Ruathkima khan a rawn ti a ni. Mnf chuan nimin khan an pisa ah chhunginkhawm an hmang a, chu sawitu mnf Treasurer Lalruatkima chuan. Assam Rifle ram chhuahsan enkawl dan reltu Advisory Committee ah an tel zui loh chhan a sawi fiah. Lalruatkima chuan September ni sawmhnih pahnih sang hnih sawmhnih panga khan Chief Minister in Mla sawmhnih pasarih mipuiin min thlang a, rorelpui kan ngai lo a tih thu sawiin CM sawi hnuah hian AR luah ram chhuahsan hnu enkawl dan reltu Advisory Committee ah hian tel zui zel a remchang tawh lo ah kan ngai. Pathian ram din tuma insawi chunga Kohhran ram chhuhsak tal tumtu te hian he committee hminga rulkuah a zen an tumna kal mek hi mnf chuan kan hmuh hmaih lo a ni, a ti a. Kohhran rilru tina zawngin mnf chuan ke an pen ngai loh thu sawiin mnf treasurer chuan FCAA an adopt avangin zpm sawrkar chu Central yma tan yellow card pek a ngai ta hial mai te hi a lungchhiatthlak a ti a, zpm chu rintlak loh sawrkar an ni zia a ti a tihlan chian thu a sawi. Mnf treasurer sawi danin Kut hnathawktu te sawh thing man cheng vei bia che tam tak bo mek chhui chhuak tur pawhin mnf chuan theihtawp an chhuah zel dawn tiin press release an nei a. Tah khanin kuhva sawh thing chungchang te kha chuan ti fel vek tawh a, kan hre theuh ang a, chung te chu a ni a. Kha kha Advisory Committee a an tel loh chhan ni a mnf sorkar, mnf party tena a rawn sawi chu a ni. tichuan khami hnuah khanin tunhnai November ni sawmhnih pakua sanghnih sawmhnih panga khan Center for Environment and Social Justice hruaitu te chuan Assam Rifles chhuahsan ram hman zui dan tur ngaihtuah tu Advisory Committee atangin an inhnuh dawh thu an puang ve leh ta a a kalphung thlir hian Advisory Committee hi mipui duhdan emaw kan environment tana tha tur lam emaw aiin Sorkar duhdan leh ruahmanna tlipui tlingtu atana hmanrua mai niin a lang an ti a. CESJ hruaitute hian nimin khan ni sawmhnih pariat anih ang chu, November, Aizawl Press Club-ah thu thar thehdarhtute an kawm a, an General Secretary Lalduhmi Chawngthu chuan Advisory Committee on Assam Rifle Len handed over to the Government of Mizoram atanga inhnuh dawhna lehkha Chief Minister hnenah nimin khan an theh luh thu a sawi. Lal duhmi chawngthu chuan Advisory Committee in AR ram chhuahsan chhunga Convention Centre sak a tum chu an duh lo tih sawiin sorkar hmasa in Laldenga Centre sak an tum pawh kan lo do dal tawh a. AR chhuahsan ram Lammual leh a chhehvel hi thingphun belh tur bak chu engmah lut lo se tih hi a tir atanga kan duh dan a ni, a ti. Advisory Committee thuthlukna siam danah an ngaih a that loh thu sawiin CESJ hruaitute chuan Committee ah hian sawi lawk awm loin ban phara vote lak a ni a, sorkar lam aiawh sawm paruk velh leh invitee sawm pali kan awm a. Sorkai aiawh te hian sorkar ruahmanna kalhin vote an thlak dawn lo tih a chiang sa a, kan vote hneh lo Committee ah kal Committee a kan tel zel chuan sorkar in AR ram Committee a kan tel zel chuan sorkar in AR chhuahsan ram a duh ang anga hman remtihpui atan chauh kan tel ve niin kan inhria an ti a. In leh thil dang sak belh remtihpuitu a tel an duh loh avangin an inhnuhdawh thu an sawi a ni an ti a. Ngaihtuahna awm theiah chuanin mnf ina an chhuahsan chhana kha chu engtin nge zpm in AR ram an chhuahsan an hman dawn tih chungchang lam pawh a ni ta chiah lo va, mnf tan chhanah zawk kha chuanin rorelpui kan ngai lo tih kha a ni a. CESA thungah erawh hi chuanin Convention Centre sak an duh loh na chungchang a rawn tar lang a, thing phun belh ringawt kha a rawn ti a. A nihna takah chuanin lam mual hi Aizawlah chuanin hmun lai li tak a ni a, chuvang chuan a ram mipui tena kan hman tangkai tur thil pawimawh thil lian tham thil tha tak dinna tur atana hmun duhawm em em a ni. Kawngpui zauh nan te pawh a rem lai tur te pawh a ni dawn a, chumi ni vang chuanin, a ces zia te pawhin an kuang lo hin nawrem aw a pi vanram chhung leh pawl te pawh hian in tih theih te a ni in a rinawm a chuta ngaidana awm thei ah chuan in development a kal dawn chuan infrastructure din a ngai a chutiang ang a ni lo va thing phun belh ringawt khan ram bo ruak chu ti thiang hlim teh meuh mai a kan oxygen hip luh tur a mai erawh chu khatiang ang hmun remchang tha lutuk kha khat Khang thing phun belh ngawt awm atan chuan a pam hmai hle ang tih kha a rin theih bawk a. Chumi nih rual chuan a rorel tu zinga kan tel hianin chhungrel tanga siam that theih tih danglam theih tam tak a awm a. Hemi advisory committee hian party hrang hrang aiawh te, NGO hrang hrang aiawh te an tel a. Sorkar department aṭanga Sorkar lam aiawh mi sawm paruk an tel a, a bak midang sawm ah midang sawm te chu mi sawm pali an nih thu te a sawi a, kan vote hneh lo banphar in kan phar hneh lo a ti a, rorelna ah chuan in mi mal duh dan in a kal theih lo a, chairman duh dan pawh a kal theih lo a, rorelna a member tam lam pang apiang te Thuthlukna mil khanin rorel tihthluk thin a ni a. Chutiang a nih loh chuan enge rorel tulna awm ang? Zpm khan an duh dan dan in tithei tih kha kawng leh lamah chuanin thil kal hmang a ni a. Rorelnaah chuan a tam lam, mipui tam lam duh danin ruahmanna siam thin a ni ngai tih te pawh kha an hriatsa te tho chu a niin a rinawm a. Hetia an han chhuak leh ta ringawt pawh hi Ngaihtuah chuan, kan ram tana tha tur a nih chuan a chhung tang pawn do ngar ngar ang hmiang, tih danglam thei la nihna tur kawng tam tak te pawh awm ve thei nga. Chutiang a nih piah lamah chuanin a ram la awl zau pawh khan an duh dan ang a, ah ngaih dan te pawh la theh luh theih te pawh an en tih te pawh kha rilruah chuan awm se, a tha viau in a rinawm bawk a ni. Tichuan. Vawiin December nili sanghnih sawmhnih panga hian Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Advisory Committee atanga banna a rawn theihlut ve leh ta a. MPCC chuan nimin khan Advisory Committee on Assam Rifleland Chairman Lal Duhoma Chief Minister hnenah committee atanga banna an theihlut. MPCC chuan Mizoram sorkarin Assam Rifle te ram chhuahsan man tangkai dan tur rel tur Advisory Committee a dinah an party pawhin sawm an nih angin aiawh an intirh thu tarlangin Mahse, Advisory Committee rorel dan leh min kalpui danah hian kan party-in hmathlir kan lo neih ve nen inpersan tak tak thuthlukna siam a ni ta zel. Kan party chuan Salai ram awl chhungah sawn building lian mipui kalkhawmna ang chi hi dah loh ni se tih hi kan duh dan a ni, an ti. Sorkar rawtna mai ni lo Pawl hrang hrang ten rawtna an neih te en ho a, tun aia zau zawk a sawi ho leh inrawn tlan a tul an tih thu tar langin MPCC chuan tin a hmun hma humhim leh enkawl zel dan tur pawh tun ai felfai zawk a siam vat ni se, rawtna leh duhdan kan neih te sawi ho ni se an ti a. An duhdan anga Advisory Committee hian hma a la chhunzawm a nih chuan theihtawp chhuah ve zel pawh kan inhuam tih an tarlang. MPCC chuan tuna Kalpui tum a nih danah chuan an party chuan tel ve zel na chi an ngai lo tih tarlangin Advisory Committee atanga an inhnuh dawh thu CM hi an hriat tir tih kan hmu a. Kan ram hi kan hmangaih nih chuan maw a pawn atanga entir ang ke ni tena kan lo tih ve chiam chiam ai chuan a committee chhunga tel chuanin tih thei hin ngah zawk ang tih kha hei ngaihtuah ta hian entiana mnf atangin an chhuak tawh a CESJ atangin an chhuak tawh a congress atangin an chhuak tawh a nakina eng pawh lo thleng se kan pawmpui lo a ti an ni political advantage a lak theih tur thil kha a ni ve leh ta ni mnf pawn chutiang kha tiang chu tin a chhuan lam an nei dawn a CESJ pawn chhuan lam a rawn nei dawn a congress pawn chhuan lam a nei dawn a ni eng thil pawh lo thleng se Keini chuan kan rem ti lo a, rem ti lo chungin politics a au hla tur pro, an propaganda tur atana an hual tur te pawh ni anga tih te pawh rilru chuan a awm thei a. Chumi nih ruala tawp khana kan sawi duh chu zpm hian an sawi angin thil an ti thin in ka lo hria a, ka lo hmu thin bawk a. Advisory committee te, monitoring committee te an han tih a han din a, party hrang hrang aiawh, NGO hrang hrang aiawh hi an tel zel a, an a sawm zel bawk a, chumi ni vang chuan ro hi rel tlang u, kan ram tan tha ber tur hi hian ti thin ang u, kan party in a hlawkna um ngawr ngawr lo hianin kan pumpui chang hma chauh hai lo hianin hma lak dan ngaih tawng u tiin a tawpan khar ang e. Tun tum dan chuan ka ti zawng kha ni se a video te kan rawn dah leh zel tur te pawh a ngai ila min lo thlir sak a min lo en sak zel turin kan sawm bawk cheu a ni e, hun hma nuam vek awle.